Us menam pròche Pepiu dins Aude per la visita d'una tomba collectiva que fuguèt en usatge pendent mai d'un millenari. Aquel dolmen fugué bastit 3500 ans avant nòstre èra. Jean Guilène, un arqueològ grand de Carcassonne, nos i guida pendent las furgas menadas en abriu de 2022. Aquel monument s'apèlo le mural de las fados, las fados èron aqueles aquelos creaturos legendaris e bon me s'apèlo tanben le palet de Roland e i a un autre dolmen a Vilanòu lo Menervés que se jamo tanben le palet de Roland que se s'apèlo tanben le palet de Roland e i a se ditz que Roland qu'èra un eròi e s'amusava amb aquel palet. Ero a Narbona, le Getèc, le Getèc e tombèc d'aquí e n'aviá un autre, le segond le Getèc, e le Getèc e se trapo e es l'atau del dolmen de Vilanòu o Menervés. Aqueis dus dolmens s'apèlan toti dus Palet de Roland. Sovent aquei grands monuments se trapon sur de colinas, sur de petitoi montanhas. Perqué? Pesqué aquò èra ua montanha, se vejó de lenc, e èra ua montanha dai mòrts, i aveu qualque respect per Carac. Alò, a Lauro, e Lauro Minervés, a Senteugen, le dolmen, i sò memes, aicí i sò memes, e a costat de Carcassona, a Fortú, a costat de Bilaliè, Armand Barbès, le socialista, es enterrat sus una colina tanbes, e quand le fasquèron son tombèl, tombèron sus un dolmen, i aviá un dolmen que qu'an saquejat, an tot brisat, mes badiguèron qu'èra sus un dolmen. Alòrs, totes aqueles colinas son interessantas perqué. Ero al Neolitic le moment se bejò de lèng leis ancètres, lei mòrts. Avèm fai de dataciu suis òsses. Lei mais anciens, lei rèstos des esquelètos qu'èron aquí a dins, son datats e e fusquèr construit per las populaciu da da dal lloc, da da d'aquí, qu'èron de verasiens, èron de de populacius. del Neolitico e que an viscut dins aquel país aquí dins l'aude entre 3500 abans del Crist jusqu'au 2500, un millenari. E le monument a pei fusquèt utilizat plan de temps e al debut de l'Edat del Bronze, Cap au 2000 avant nòstre nòstre èrra, tabès, les i aviá de monde qu'an continuat d'enterrar aquí, e nosaus avèm trapat, finalament, mai de, com se ditz, d'objets, de de de pèiros, de de de putarièrs, de las periòdas las plus las plus recentas, Es que les primièrs que avèm construit le monument, tot aquò fosquèt pietinat e copat e belèu vidat, e finalament i a solament leis òsses qui nos permeten de dire que le monument es un monument que finalament a servit pendent mai de mil ans. Las pèiros En general son de gres, venon d'aishí, e alors i a de diferençon, n'i a que son gris, n'i a que son roges, me venon pus o mens, pus o mens de la del sector. Me la grano taulo que vesetz aquí, i de calcari. E aquí en païn le calcari. E le calcari le pus pròche es a quatre o cinc quilomèstres d'aicí. E leis òmes l'an triussado per la menar juscos aicí. Aquí le dolmen de las Fados, dal Mural de las Fados a Pipiu, es le pus grand dolmen, le pus long dolmen de França. E i a un corredor que fa dotze mèstres de long. Apèi i a un prumèro crambo funerario, que fersiei mèstre de long, e apèi uno segundo crambo funerario que fai tanben sei mèstre de long, dotze, seis e seis, vint-e-quatre mètres de long. Me cal pensar tanben que tot aquò èra cobèrt per un tèrtre, E çò que vesen bèi es un paule esqueleto. E, bon, alavetz, ei escavat, ei furgat aquel monument entre 1903 e 1970, pendent sèt campanhos de furgons. E ei, coma quò, Ei fulhat, ei furgat tot, tot le, practicament tot le monument, me la, la, jo la, la grando taulo aquí, aquò ero pla cambiat, b'avion, b'avion fulhat avant ieu, eh, b'avion fulhat avant ieu, e tanbés li Romans, li òmes de la Edat Mitjana, b'avion pla cambovirat tot aquò, i avió de, De fòc, è fait una rotacion per carbòno 14 de la partidor terminal e a trapat una rotacion del dozieme siecle de l'Aizòt Mitjana. Je suis Vincent Hard, je suis le responsable de la fouille ici et je suis chercheur au CNRS à l'université de Toulouse.

De tot le monde que passa aquí, de tota la generacion l'an vist aquel monument. Ero pas atal, ero amagat, me la granda taula atiravo le monde e i a plan de monde qu'an fait de fujos illicitos dins aquel monument. Me, pas le corredor, le corredor ieu que l'è escavat. Que l'ai furgat. Aquí i avió tabés, i avió de putariés, de putariés, e i avió pas tròp de pèiros talhados, me i avió qualques jòios, qualques pèrlos, bon. E se trapèt tabés un, dins, pensi, dins la segon, la primièro crambo, un, un, un cotèl, un cotèl de coire,

Sur las prumèros pèiros aquí, tot les cats d'aqueles pilars son copats, son talhats. Aquò son les carrièrs que pendent les temps istoricos avion besonh de pèiros, aquí n'i avió, n'i avió que les passaun, sabion pas qu'èra un dolmen, la preïstòria existau pas en aquel moment, e aquò va copèron per faire de ponts, de. D'ostalses, de cabanos, bon.
Nos rèsta pas que de mercejar lo senhe Jean Guilèn que nos presentèt aquel monument remirable, e per encara mai d'entresenha, anar veire sul net sa rica bibliografia.